Reit ta, so um, diolch yn aml da ni'n dod i hyn o'ma, Sir Ciro, Fish, da ni wedi neud ti hyn o. Dwi'n siŵr bod chdi'n dyn hapus iawn. Ynddo, swn i'n swn i'n deud proud mwy na hapus hefyd, Paul. Um, o'n i'n meddwl bod yr hogiau'n ffantastig heno. Um, o'n i'n meddwl bod wedi dechrau dda, uh, 50 munud cyntaf, a gafon ni'n gol, a wedyn Um, da ni'n bod reit lwcus wedyn efo nhw methu penalty ac nath nhw, nath nhw eista off am ryw reswm a wedyn gadael nhw'n ôl fewn i gêm. Ni siomedig efo hynna wedyn da ni wedi gallu gair efo'r hogia, da ni wedi newid un y ddau o bethau um, efo'r siap a falle jyst i trio ffeithio'r gêm, jyst niwch i fyny. A o'n i'n meddwl bod ni wedi dechrau dda second half a wedyn eto maen nhw wedi newid siap um, a da ni wedi delio dda fe yna. Ac i fod yn fair i'r hogia, um, maen nhw wedi rhoi lot o belin a bocs o'na, wedi gofyn lot o gwestiynau yna ni, ond mae pawb wedi sefyll i fyny a mae pawb, tyd, dwi'n eisiau singlo allan o'r hogia arall, achos o'n pawb, tyd, man yn ffantastig, ond o, o cael heddiw i ddechreuad gyntaf o'r clwb, o'n i'n meddwl bod o'n ffantastig. Um, gymaint o glod iddo am heddiw. A faint o bwysig oedd o i bwysio nôl ar ôl beth nath ddigwydd i Sadwrn heno? Ia, oedd y gyd amdan sut oedd ni'n mateb. Um, oedd pawb yn siomedig i fyd y Sadwrn. Um, ar ôl gwachio gêm yn ôl, o'n i'n gweld llawer yn ni, a maen nhw pob wedi cael y chances gorau, ond i ddod yn ôl i fama i ymateb yn erbyn tîm da yn cei cona fel a, ac i ddod o'n efo tri ffrynt, o'n i'n gallu bod mwy prowd o'r ogia. A dwi'n eisiau siarad am yr hogia ddim yma, achos so, mae anafiadau'n digwydd yn, yn droed ac yn y blaen. Ond ydy o'n, ydy o'n eich di mwy balch o'r canlyniad pan ti'n gwybod bod gen ti bedwar neu bimp o'r garfan allan? Yndi, a weithiau fel yma rhywun yn sbio ni, maen nhw'n sbio o gwmpas y stafell newid yn mynd, wel dyma sgynna ni, rhaid ni fynd efo fo, so fe am i ni sticio fo'n gilydd a rhoi bob dim sgynna ni ac yn dyna'n union da ni wedi gwneud heno. So, doedden ni'n hapus iddyn nhw gael y be o rhywfaint a oedden ni jyst mwy heddiw wedi gwneud siŵr bod ni'n resilient a gwneud siŵr bod ni'n anodd i dorri lawr ac o'n i'n bod rhogiau wedi gwneud hynna i'r game plan yn ffantastig. A doedd o ddim yn perfformiad um, arferol gen Gynarfon, nag oedd? Na, ond weithiau mae rhaid ni sylweddoli, mae, na dyna ydi o. So mae'n rhaid ni gael y bel bob tro, allan ni tod, newid i fyny a bod yn wahanol hefyd. Oce, okay, swn i'n licio ni wedi bod yn well efo bel heno, dwi'n meddwl swn ni wedi gallu bod yn lot gwell. Ond mae yna ochr arall i gem, mae rhai ni'n ei weithiau, achos weithiau da ni rhy agorad. Ac dwi'n meddwl nath ni ddysgu yna o disadwn lle da ni tri am amdani bob tro trwy creu cyfleoedd mae i gyd, ond etyn, mae rhaid ni sbio ar ochr arall. A wedyn, tod un peth da ni wedi siarad yma wedi bod ni'n gyda gormod o goliau fewn, so da ni'n trio tynnu fyny yn y cefn a'n hyd yn hynna'n yn anodd i, i jo, i dorri lawr lle a do'n i mo'n union dyna nath ni enw. A lle mae'n oedd eto yn dod i fyny pen wythnos mae dy syl, yeah. um, i jinx di gael yr hwgau fyny am y gem bydd? Bydd, bydd, um, ia, yeah, fath o ddeif sam un gem hawdd yn y, yn y gyngraedd yma, a tyd, dyn nhw mae'r rhediad gorau, ond dwi'n gwybod fi bob un o pwyers na siarad bob dim i jinx, a tyd, mae pawb yn gwybod un, maen nhw'n mynd i gyro games eventually, so jyst gobeithio dy ddim yn ebyn i dy syl. Ac yn ola de, um, one word answer de, um, marcio allan o ddeg am heno. 8. Oh. Oh, Oce, okay. heart task man. da iawn yno, diolch yn fawr chdi.